Әссәламәгъләйкүм, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, дин кардәшләребез! Әссәламәгъләйкүм, хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәдиф хәзрәт, бүген без сезнең белән бик четерекле темага кереп китербез, бу ир белән хатын-кыз арасында булган мөнәсәбәтләр. Алар бер-берсенә карата нинди мөнәсәбәттә булырга тиешләр? Ир белән хатын мәсьәләсе, әлбәттә, бик четерекле, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Һунна либәсүкүм вә антум либәсүһун, Сез бер-берегезгә кием шикелле, дия. Монда бит инде хәзер гаилә булып яши башлагач, аеруча да яшьләр, ничек булырга, нәрсә эшләргә, бер-берең белән нинди мөгамәлә, нинди мөнәсәбәт, әле гаилә булганчы ничектер һәрберсе аерым, ничектер егет белән кыз очрашалар да вакытлыча гына, мәсәлән, калган вакытларны үзләре генә Үткәрәләр. Ә монда гаилә булгач, хәзер икесе бергә булырга кирәк. Ягъни иртә белән дә бергә, кич белән дә бергә дигән шикелле, һәрвакыт бергә. Әлбәттә инде, мәхәббәт, ярату, ул нәрсә бар. Ансы да аның болайрак аңлатыла, мәсәлән, егет кешенең нәфесе шушы кыз баланы үзенеке итәргә тели, кыз баланың да нәфесе, мәсәлән, егет кешене үзенеке итәргә тели. Ләкин инде никах, менә гаиләле булу, Әйе, ул үз теләгенә иреште, кыз бала да үз теләгенә иреште һәм моннан соң инде шушы мәхәббәт алга таба бер-берсенә ышаныч белән үрелеп бара. Ягъни монда егет кешенең, ир була инде ул гаиләдә, хатынга карата ышанычы, хатынның иргә карата ышанычы. Яшьләр, әлбәттә, никахтан соң, менә бөтен туганнар каршында, якыннар каршында гел бергә булырбыз дип вәгъдә биргәннән соң, Алар бергә булсалар гына матур. Менә әти-әнигә кайтканда да бергә кайталар, бергә китәләр. Каядыр кунакка барсалар да бергә, мәсәлән, болай эшкә бергә бара алмыйлар инде, әлбәттә, шулай бит. Ләкин менә һәрвакыт гаилә белән күрергә теләгән вакытта аларны, алар инде бергә булганда, әлбәттә, алар матур. Мәсәлән, шатлык вакытында да, кайгы вакытында да бергә булырга тиешләр. Менә шушы бергәлек әлеге гаиләне матурлый, әлеге гаиләне бизи. Икенчесе, кием безне җылыткан шикелле, яшьләр дә бер-берсен җылытып тора. Мәсәлән, ир, ир-ат инде без әйтәбез, кайсы урыны белән ярата? Әлбәттә, ашказаны дип әйтәләр ин, шулай бит, ашказаны. Димәк, ир-ат тәмле ашарга ярата. Менә хатын, әгәр дә яшь килен була инде безнең, мәсәлән, яшь кыз, Яшь хатын дип әйтәбез. Тәмле ризыклар пешереп, үзенең ирен нәрсәче өйгә җәлеп итә. Шулай бит инде, ир дә эштән тизрәк инде, ашыгып, йөгереп диярлек әйтеп, очып диярлек кайта торган була инде өйгә. Ни өчен? Чөнки аны, беренчедән, яраткан хәләл җефете көтә, икенчедән, инде тәмле ризыклар белән көтә. Шулай бит? Менә безгә дә, хәзрәтләр, теге көнгә икешәр-өчәр ашка йөрергә туры килә инде, барыбер өйдә инде хатыннар көтеп тора, без бит эштән кайтабыз, шулай бит, менә алар да тәмле ризыкларын пешереп көтәләр, без дә инде кайткач, хәләл җефет белән кара-каршы утырып берәр чашка чәй эчмәсәң, көн буе өч ашта ашамаган да шикелле. Хатын-кыз ярата инде колагы белән, күзләре белән, шулай бит? Әлбәттә, хатын-кыз менә матурлыкны ярата. Шуңа күрә егетләргә инде киңәш, кайтканда буш кул белән кайтмаска, шулай бит, күчтәнәчләр алып кайтырга. Менә никахта мәхер бирәбез дип әйтәбез инде без, мәхер дип. Ул кайберәүләр шул никахта бүләк бирә дә, аннары ел буе, мәсәлән, берни бүләк бирми. Алай да ярамый, мәсәлән, вакыт-вакыт белән барыбер әзрәк күчтәнәчләр, бүләкләрне алып кайтырга кирәк, сөендерергә кирәк, шатландырырга кирәк. Кайвакыт без уйлыйбыз ин теге кыйбатлы нәрсә дип, ләкин игътибар кирәк, менә бер-беребезгә игътибар, иң мөхиме шушы. Һәм инде хатын-кызга, әлбәттә, матур сүзләрне әйтергә кирәк. Аннан инде ул мәхәббәт, бер-береңә ышаныч, бер-береңә таяныч, ә менә шушыларга үрелеп бара һәм ул тагын да ныгый. Менә раствор бит инде ныгый безнең, шуның шикелле мәхәббәт тә ныгый һәм бу, Ике пар дип әйтәбез, егет һәм кыз, ир һәм хатын буларак, бер-берсеннән башка инде яши алмыйлар, бер-берсеннән башка тора алмый башлыйлар. Рәдиф хәзрәт, олыгайгач, кеше бер-берсеннән нәрсә таләп итә? Олыгайгач, әлбәттә, кешегә аеруча да игътибар дигән нәрсә кирәк. Шуңа яшьләребезгә дә шул ук киңәш, олыгайган көндә, аеруча да картаймыш көндә яшьләребез инде тигезлек белән, бер-берсенә игътибар белән яшәсеннәр өчен, яшьтән үк шушы Кагыйдәләрне үтәп яшәү кирәк.